Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt emol wollt ech natierlech der Rapportrice Merci soe fir den excellente Rapport. Da wollt ech awer och dem Här Schlechter Merci soe fir déi Aarbecht, déi en déi lescht Joren an deem wichtege Feld vum Kanner a Jugendschutz geleescht huet. D'Pirate freeën sech iwwert de virleiende Gesetzesprojet, duerch deen de Schutz vun de Kannerrechter finanziell a personell Ressourcen zougesprach kritt. Den aktuellen Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand setzt sech zum gréissten Deel aus Persounen zesummen, déi sech dëser Tâche parallel zu enger anerer Aarbecht gewidmet hunn. well d'finanziell Mëttele bis elo gefeelt hunn. Duerch de virleiende Projet ginn elo awer eng ganz Rei nei Poste geschafen, déi sech Vollzäit der Protektioun an der Sensibiliséierung an der Matière vun de Kannerrechter a Jugendrechter zouwende kënnen. Dat ass e wichtege Schrëtt. Déi beschte Gesetzer a Konventioune sinn nämlech näischt wäert, wann net kontrolléiert gëtt, ob a wéi dës Reegelen agehale ginn. Obwuel ee sech eigentlech denkt, datt zu Lëtzebuerg Mënschen a ganz besonnesch Kannerrechter groussgeschriwwe ginn, hunn déi rezent Diskussiounen ëm d'Reform vum Jugendschutzgesetz gewisen, datt et an eisem Land ëmmer nach Verstéiss géint d'Kannerrechtskonventioun ginn an dass eng Sensibiliséierung vun de betraffenen Acteuren zwéngend noutwenneg ass. Mir hoffen, dass déi nei Instanz vum Ombudsman a senge Mataarbechter a Mataarbechterinnen de Kannerrechter an Zukunft déi Bedeitung zoukomme léisst, déi Lëtzebuerg hinne scho laang hätt misste bäimussen. Här President, trotz der Freed iwwert dës Stärkung vun der Visibilitéit an der Verdeedegung vun de Kannerrechter gëtt et am Kontext vun dësem Gesetzesprojet awer och en extrem negative Punkt, iwwert deen ech net einfach ewechkucke kann, och wann dat vun den Auteure vum Text vläit genee esou geplangt wor. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, säitdeem ech an d'Chamber gewielt gouf, ginn ech net midd ze betounen, wéi wichteg et ass, datt d'Gesetzer lieserlech sinn, datt se vun de Leit dobausse kënnen novollzu ginn. Dëst Gesetz dréit zum Krittär vun der Transprenz an der Liesbarkeet awer absolut erëm näischt bäi. An dësem Gesetzesprojet huet sech nämlech e klengen Artikel veriert, dee beseet, dass den Office national de l'enfance ab elo dann och nach en Direkter an en Adjoint soll kënnen hunn. Dës Dispositioun steet am Zesummenhang mat Kanner, dat ginn ech Iech gären zou, steet awer net direkt am Zesummenhang mat der Mise en place vun engem Ombudsmann fir d'Kannerrechter a Jugendrechter. an huet dofir a mengen Aen an deem Gesetz hei direkt näischt ze sichen. Wéi soll eng interesséiert Persoun, déi sech iwwert d'Legislatioun am Zesummenhang mam ONE informéiere wëll, op d'Idee kommen, dass se tëscht den Artikelen iwwert den Ombudsman fir d'Kanner a Jugendlecher Dispositioun fir ebe genau dës Instanz fanne kéint? Och de Conseil d'État huet a sengem Avis ugemierkt, dass dat eng Virgehensaart wär, déi an Zukunft evitéiert misst ginn. D'Entschëllegung, dass et sech hei ëm eng wichteg Dispositioun handelt, déi néideg ass, fir d'Aarbechtsofleef vum ONE ze koordinéieren, kann net einfach erbäigezu ginn, fir e Vermësche vun Themen, déi direkt an och indirekt näischt mateneen ze dinn hunn, z'excuséieren. Wann et muss séier goen, da musse mer séier schaffen. Jo, aus Zäitmangel awer en Duercheneen ze kreéieren, deen zu gänzlech onliesbaren Texter féiert, ass inakzeptabel. Sämtlech Reegelen, déi den ONE betreffen, hätten besser an engem separate Projet sech erëmfonnt. Déi heite Virgehensart bréngt eis elo an eng Situatioun, an där mir ontransparent Methoden toleréiere mussen, wa mer eng Stärkung vun de Kannerrechter net am Wee wëlle stoen. Mir wäerten dëst Gesetz dofir haut noutgedrongen a mat e bësse Bauchwéi wéinst dëser Dispositioun matstëmmen, mee net ouni e fermen Appell un eis alleguerten hei an der Chamber, mee virun allem och un d'Regierungsbänk auszeschwätzen, datt d'Gesetzestexter lieserlech an Theme bezu sollte sinn. E Gesetz ass keng Sammelplaz fir allerlee vergiessen Dispositiounen. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Educatiounsminister Claude Meisch.